Bîn dide xecoka biharê, dibişkive adar û nîsanê, direvê ji ber meha gulanê, dem diçê xecê tu nizanî. De were xecoka biharê, tu nayê lê xecê tu zanî. Bihar çû ji her çar wextê salê. Xemgîn im, nakin im wek carê. Dem baş, em ê di xeleka xwe ya niha de ji programa Pendên Kurdî digel we bin. Di vê xelekê de em ê pendên girêdayî bi keç û lawan pêşkêş bikin. Meteloka me pêşî dibêje, Kur weke bav be, Ser bi ser e. Jê çêtir be zêr li ser e û jê pîştir be xwelî li ser e. Tê gotin kur dibe kurê jina xwe. Dibêjin kur berde çolê bila be xwe çirava golê. Divê mirov kur delalî neke. Û dîsa jî dibê kurê nazik rabê tu pê şa nabî. Rasta her timî bêhêz e nikarê alîkariyê bavê xwe re bike. Dibêjin malê neke ne ji kurê baş re ne jî pîs re. Xeberek cîrana re bike. Diyar, çima beriya tu biramî, tu biryarê didê? Ango kurê baş wê ji xwe re malê bidê hevdu û ê pîs çiqas di malê jê re bidê hev wê belawela bike û wê di bin de bandê. Kerê wê. Kur ji dê re dibêje bi hokê qîq. Kur ji dê re dibêje.

Dikarî wî li wir bêjê me? Teşî wek gowin dibînin darikeke herî bi serê wê ve dibe û ew darik tê gerandin. Bi gerandina wî darî ew hirî tê rêsandin û dibe ta û piştre bi wî tayî cil û berka pê didirûtin. Bav dibêje, Heger ji pişta min ve, wê li dora tifka min be. Ango Divê kur li mala bav vehewa û kar û barê malê bike û ji gotina bav dernekeve. Me li ser kuran baş gotin, em ê li ser keçê jî bêjin. Meteloka me dibêje, Keç be mîr e û bi destgirtî ve wezîr e û mêrdik e esîr e. Keç dibêje, Penca ez xwestim lê xiraba ez birim. Ê ku bavê qîze bê, Pars, Nêzî wî nabê. Ev li gor zemanê berê ye. Em ê li vê derê herin cemê venê xeleka xwe, bê çi dibêjê? Yê ku bavê qîza be, pars nêzî wî nabe. Ev pendeh nê tekez dikeve heya çi qunaxê, heya çi radeyê jinê dikarîbû di tenişta mêrde Bi rolek mezin, bi rolek erênî bilîz e. Pars jî feqîriya, xizaniya, hejariya, şehadiya. Eger mirovek qîzê wî pir bin, qîzê wî hebin, ew mirov feqîrî û xizanî nîzikî wî nabêjin. Ji bo ku jinê, keçê karê herî giran dikir, Di tenişta mêr de û car caran ji mêr zêdetir jî kar dikir, paleyî dikir, aşêf dikir, pambû didan hevdû, pez xwedî dikir, pez didoşt, panîr çêdikir, tiştên di gunda de tevahiya tiştê ku dibin, tiştê giya bû, tiştê pez vebû, jin bi wan dirabû, jinê ew tişt çêdikirin, ew kar dikirin, ew xwarin çêdikirin. Ji bo ku herêma kurdî herêmên kurdî herêmên gundî tîne û xelkê Kurdistanê miletê kurd piraniya xwe gundî ne di gundan de dijîn di gundan de mezin dibin ji gundan nanê xwe dixwin tiştên xwe hemû nika ji gundan hazir dikin. her çar demsalên salê de ji bo wê ye ke jin di gundan de di tenişta mêr de seranserî dîroka Kurdistanê û heya wek roja îro jin di tenişta mêr de ye di heme war û aliyên jiyanê de. Ji bo wê ye ke dibêjin yê ku bavê qîzaba pars nêzî wî naba. Dibêjin, keça xwelî serê xwe da kir û bi ra pez û rez li hev par kirin. Ev çaxa ku bav dimirê, rebenên keça digirîn lê bi ra malê bav li hev par dikin û gelek jê hevdu dikujin. Tê gotin keça kin ji malê re ye. û ya dirêj ji şalê re ye. Ango, keça kin, cansivika, bilez û bez karê malê dike û ya dirêj karê rajê şalê kayê û dispêrê xwe diraviya malê. Keç beriya mêr bike, digirî û kur piştî ji nêtîne, digirî.

Ji ber feqîra wextê çê dibin hema dibêjin keçikayê xelkê ye û heta mezin dibin bin emrê tiya xwe bavê xwe de ye. Wextê dergîsê dibin bin emrê xelkê de ne û wextê dizewicin bin emrê zilamê xwe de ne. Yanî huriyet ji ber tune ye. Tu dizî xwe pê ve dikê? Esas dibêjin hûn dikarin bixwînin ê ku xwe dixwînin jî weke. Gava ku xort Dergîs TV soza dide jinê ez ê ji te re wa bikim ez ê ji te re jiyanîkî xweş bidim destê te ez romansî ma û ez nizanim çi ma bes gava got kevê waqeyê kevne malekê de waqeyê jiyanê de hemî tişt dibê weka miza çigarê lê dixê dibê bes min çi kir Wêce jinik pey dikevên min ka sozê te ka çû derbaz bû. Piştî piştî we gotî çîrokeke dirêj hezkirinê

Lê gava ku digihin hev jî xweşbûnayê heye. Helbet wê nexweşbûnayê piştî piştî zewacê wê hebê. Lê ev jiyan ez dibêjim. Me îro xeleka xwe bi dawî kir û dem baş.